Amsal axir fell-awen, ay atmaten Leqbayel, aql-aɣ newweḍ ɣef tewwurt n useggas ajdid, aseggas alef d ttɛemya u sebɛa u sebɛin. D tamezwarut, bɣiɣ s ɣur nnuba-nneɣ lexbar lxir ma neɛku n aseggas amerbuḥ. Aseggas ajdid, ṭṭaleb yettwali zdat-s talwiḥt zeddiget, ur yettwakteb acemma fell-as. Taqcict yeqqaren hatta tesɛa taruqitt tajdidt, mazal ur tektib ara fell-as. Belḥara d taleb d taqcict ad iketben i sin, bessif ara ttwaketben tluḥt n taleb u taruqitt n taqcict. Ur zmiret ara ad qiment lextiba. Aql-aɣ akk deg useggas-agi ajdid, nruḥ ɣer zdat, ad nernu lektiba n taḥkayt n tudert-nneɣ. Yessefk-aɣ ad nektir swaswa, llat

Tettxtiremt kul ass iruḥ lwaḥed n uɛaṭar deg uzniq nwent, yewwi lkittsan imxalafen, kemmini tebɣiḍ ad taɣeḍ kra lmitrat, lameɛna uqbel ad txtireḍ lkittsan i kem-iɛejben, umbeɛd ma yellan idrimen ad taɣeḍ. Llant lextyart timeqqranin ɣef tayeḍ, yuni lemzi yebɣa ad yeǧweǧ, ihi ma yufa tlemzit i s-yehwan, dɣa tehwa yasen i waldeyen-is, ad yexdeb. Ilemzi-nni mi d-iffex deg leqraya ilaq-as ad yeḥfed senɛa, daɣenni ad yextir senɛa i t-iɛejben. Ma yella wamek i d-yextir umbeɛd wanda ara yezdeɣ, neɣ Lbegayet, neɣ Tizi Uzzu, neɣ deg Lezzayer. Ila-t lextyart zzayet bezzaf, d tidak deg wadeg ad textireḍ gar lmut d tudert. Deg wawal n Sidi Ṛebbi deg Inǧil n Luqa ila lemtel n sin tsisan. Di Sidna Ɛisa yenna-d, Acu ɣef iyi tessawalem a sidi a sidi ur txedmed ara ayen qqareɣ. Ad awen mleɣ uɣur yettemcabi mkul werkaz i d-yettasen ɣur-i isell imeslayen yu itebbeɛ-iten. Yettemcabi ɣer yun bunadem ibnan axxam iɣza iɣza aṭas, isers lslas ɣef uzru.

Nextir lsas rrfayda ga nbennu tudert-nneɣ aseggas-agi d ajdid. Ula yiwen ur izmir ad isers lsas nniḍen alla win i tsusersen, yeɛni Sidna Ɛisa d Lmasiḥ. Bennu tudert-ik rref lsas-agi, lsas n laman deg yisem n Lmasiḥ.

Tetbeɛ ddin swaswa s lqanun. Ɛni ddin yezmer ad d-yaf tudert? Awal Ṛebbi yemla-aɣ-d belli ila Ṛebbi d ṣṣeḥ lwaḥid, lmeɛna llan iṛebbiten n zzur. Deg taktabt n Zabur yettwakteb, Muqes id Ṛebbi yuklal, neţţa leḥmed, neţţa muḥab akter akk iṛebbiten, alaxaṭer akk iṛebbiten n leǧnas lsnam.

Ilya inna-yasen, Aql-iyi ttseqqimeɣ ala weḥd-i, ga lenbiya n Sidi Ṛebbi, lameɛna ṛebɛa meyya u xemsin lenbiya n Baɛal i yellan. Ad asen-fken sin ɛejmin, ad xtiren yiwen ad gezmen D ticriḥin ad testersem ɣef usxar lmeɛna ur tceɛlem ara times. Nekkini ad heggiɣ ɛejmiya niḍen ad tt-aseɣ ɣef usxar lmeɛna ur ceɛleɣ ara times. Imiren ad tedɛum s isem n Rebbi-nwen. Nekkini ad dɛuɣ s isem n Rebbi. Imiren Rebbi-nni. I d-iǧaɛuben s times ad yili Sidi Rebbi s tidet. Ǧaɛuben akk medden, nnan-as, Iqwem! Iliya inna-yasen i lembiya n Baal, Xtiret fell-awen yiwen uɛejmi, heggit-tt amezwaru ɣer xaṭi tellam aṭas. Dɛut s isem n Ṛebbi-nwen, lameɛna ur tceɛlet ara times. Ddmen aɛejmi-nni i asen-fkan, heggan-t, dɛun s isem n Baal seg ṣṣbeḥ almi tnac n wass, nnan, A Baal, ǧaweb-aɣ-d! A Baal, ǧaweb-aɣ-d! Lameɛna ur illi ara ṣṣut, ur illi ara Ǧawab, Ddgen ɣef tagraja n yibnan ɣer tnac n wass, Ilya yettkellix fell-asen, yenna, Ɛegget netta n ṣṣut ameqqran, imi netta d Ṛebbi. Imkan yettxemmim ɣef lḥeǧǧa, imkan yesɛa ccɣel, imkan yessafar, imkan yeṭṭes, yessefk ad takim. Lameɛna ulac ṣṣut, ulac ǧawab. Iliya yenna-yasen i lǧens irkul, Qrabet ar ɣur-i. Iliya yebna tagraja-nni s iderbi yexlin, yejmeɛ isxaren, yegzem aɛejmi d ticriḥin, isers-iten ɣef tagraja-nni. Izul i Sidi Ṛebbi, inna, Ǧaweb-iyi a Sidi Ṛebbi, ǧaweb-iyi-d, i wakken lǧens-agi ad fehmen d kečč i yellan Sidi Ṛebbi n ṣṣeḥ, d kečč Ṛebbi n tidet, terriḍ ulawen-nsen ɣur-k. Imiren, times n Sidi Ṛebbi teɣli-d, tesɣer tmezlyut, isɣaren, idɣaren, leqɛal akked aman-nni i yellan terga.

Deg wawal n Ṛebbi yettwakteb ɣef sin iberdan, yiwen ubrid yettawi i lmut, wayeḍ yettawi i tudert. Abrid-nni yettawin i lmut d Cciṭan aɣ-izuxuren deg-s. D netta lemir n ddunit-agi, d netta isseltenen ɣef yimdanen i t-itebɛen. Abrid i yi-yettawi ɣer lǧehennama d lmut. Ay aḥbib! Ma tettwaɛqleḍ telliḍ deg ubrid-nni, ɛeggeḍ ɣer Lmasiḥ, ḥaca d netta izemren ad d-imenɛen gar yifassen n Ciṭan. D Lmasiḥ ara d-innan d nekkini kan ay d abrid, d tidet, d tudert. Ula d yiwen ur yettas ara ɣer Baba, ala yis-i. Tebɣiḍ ad tesɛuḍ aseggas amerbuḥ?

Ataya ladras-nneɣ, Trans World Radio, Boîte postale 141, Monte Carlo, Monaco. Ad ɛawdeɣ s taqbaylit, Trans World Radio, Tabwaṭ n tibṛatin meyya u ḥedd u ṛebɛin, Monte Carlo, Monaco. Ṛebbi iqqar-awen iḍ-agi, tura, d lweqt n leslak.